Kiko kiko um kiko segun bo por a wòrdu hasi otro? Pasobra tabata kuantu aña pasá nos a papia na Nos a papia na 2009, 2005. ocho, wow, Sí. 10 aña pasá mas o menos, Sí. nos na 2016. Sí. E temponan aya eh, kosnan tabata otro. Apenas kisas Facebook a a a kuminsá haña e e e draai ke tin. Bo sa, Kiko segun bo por a bai otro den promoshon di e CD ei den eksterior? Ya, di mes eh, Paso ami ta konekshon kere ku bo tin tur potential i, i desde semper mi a bisa bo. Desde Semper semper. bo Mi ta bisa mi, wak bo, por semper, sí. ehempel, manera un, un Glennis Grace. Bo sa ku, ku ah, ta kanta mm, tòg un plataforma hopi mas grandi i bo tin e, e, e, e potential ei. Basa Ruvet, mi ta kere e temporada ei loke ta pasa ku e connection, manera bo ta bisa ei. Aha. E, e, toch e contact ku bo mester tin ku afo, dus Aha. e promotornan ku a traha ku nos akinanan pa yuda Aha. hiba nos afo, no a traha e trabou pa hiba nos afo. Eigenlijk el a keda te na graba e cd, Ya. anto e promoshon ku mester a bai mes no a bai. Aha, Anto aha. mi a bai tambe, mi a purba partisipa na The Voice of Holland, Aha. esei ta am, na aña Ki ai? Dos mil djes dos, dos mil djes dos òf djes tres, si. Sinku aña pasá. Dos mil djes dos òf djes tres. Aha. Esaki ta Ga Met Me Mee, òf nò? Si, esaki ta un produkshon ku mi graba. Ta un di mi favoritonan. Segun mi esaki ta un di mi favoritsnan for di Portrait of My Life esaki ta, tòg? No, esaki ta Wat Als. Esaki mi grab'é ku Hendrik de Wint. A skibi e kanshonnan pa mi, Hendrik. Si. Mi ta corda esaki. Ela duna mi dia mos scuché promé bia. Uh, ta riba esaki tin es un jaki coco, un cosa así. Jaka riba un coco. Eco e. Ora mos scuché e bia esaki, ma hai een gevoel di uh, Gerard Joling. Ma hai een Serio? gevoel di, Sí. di, di echt Hulanda, no? Algo Kiko, otro. kiko tempo i pa bo na Hulanda taba tata, Jill? Kiko bo upbringing, henter bo, bo, bo juventud? Ora bo pensa Woki Hulanda, kiko ta e promé pensamentu? Mi pensa Hulanda ora ki mi ta pensa hopi riba mi amistadesnan ku mi tabata tin, mi famianan ku ta ayana nan. Ku muzik mi hasi algun kos, pero e no ta algu ku a krese bira nada. Mi a hasi hopi sí, pero no ta algu ku mi a bini kuné. Akinan, koso bo mester kuminsá hon di nobo akinan, no? Yeah. Comprende? Dus, Yeah. ma lanta un, ma, ma kanta di un grupo di Stilo, e tabata yame tempe. Stilo. Anto, despues a la- Splikami. tres mucha muhe, nos Okay. ta kanta, nos a bai basta lugar, nos a bai Zweden, Okay. nos a bai um, Zwitserla, um, Zwitserland, nos a bai um, Diferente lugar Kua tabata bo tono den e stilo? Kua tabata bo tono? Ami tabata es tono di mas haltu. Es di mas haltu, sea. da, di komi ta puntra mi. no saba, no se pasa, o sea, mi a siña si, mi a desarrolla hopi tambe como Aha. persona. Mi tabata hopi young, mi tabata tin 18 años. Y mas siña hopi tambe den e grupo. Pero con ma bini bek doble R a manda bisa mi tata. Aha. Dus, dus mi ta biba na Holanda tempora Aha. di doble a manda Cuánto año bota tin? Mi tabata tin 19. 19. Dus 18 we bira 19, Aha. doble R a manda un carta of ta telefoon. Wasa e tempo ei tata Aha. di Sí. el skibi mi tata mi ker saba. So mi tata Aha. mustrami un carta e di ku mi jel. Aha. Bo no sa kiko mi haña awe un Aha. Rignald Recordino mi. Mi mi mi. Bo ídolo, bo, ídolo sí. ku semper anto mi ta kora mi ta ta ta ta toka e long play nan di doble ma lanta Aha. chikitu ta tende doble ere. Aha. E di ku mi djel e hombre ki ke pa bo bini pa bo kanta den su banda e ta na bo un kontrakt Aha. di un pa dos aña ki bo ta Wow. pensa mi di ku mi tata doble ere Sí, mi sí. di papu mi ta mira ku ki mi ta bezig Just nueve mi años, ke sí. un tiki hep mi ke ta den e R&B mi ke mi Sí, sí. den e Kyle, bo sa con oportunidad di cumi djel, bo no por sa nunca kico ta trece pa bo. Doble ta un leyenda, doble ta hendenan cu a marca a pegadis cu nan afo den temporadanan cu niwen un risk a pensa pa bay afo mes. Djo no sa kico tin pa bo. Mi di cu mi tata, ma pense, ma pense, pense, mi di cu mi tata, bo sa. Ban purba. Nan mi complacé bo. Bo ta un yu muhé complaciente? Sí? Bo ta ata tin bo zwakte? Sí, mi ke semper pa hende ta orguyoso di mi. Mi ta sinti ku mi tin ku hasi algu pa bo ta kontentu ku mi. Semper malanta así ne. Mi ta kere ta hopi yu muhé tin e mesun kos. Mi tambe, semper mi ta mi ta purba exceed. Mi ke mi ke pa mi tata bisa mi, Bo sa kiko? Mi ta proud di bo of of si e no bisa mes e ta demostr'é, you know. Presis e cos e m'a sinti. Mi por bisa bo cu Rignald Recordino a siña mi hopi, hopi. Den mi canto mes, te awor aki, ora mi drenta studio, es hendenan cu mi ta graba cu nan ta bisa mi, Jel, bo ta canta hopi den tono, pero esey ta bindi cu Rignald, ora mi tin cu canta un piesa, mi ta cuadra Dale Cachupon, Dale Cachupon, e ke pa mi cu e tono ey, pero e ta, e ta, e ta pique cu piano, mi tin cu. Pues, bo sa e cosa ei? Sí. Mi ta- mi ta E ta koe- pusha bo pa excelencia. Sí, entonces mi ta koe tono nan, el a, el a yuda mi Ken, hopi. ken den musiconan hoben ta laga bo corda, eh, Rignald, awoki? E musiconan hoben. Hoben. Mi ta haña Axel hopi bon, bo sa, Axel Piquero ta hopi bon, Dwight Leoneta tambe. Wak, si bo mira, mi ta haña hendenan cu ta koe un banda. Aha. Bijvoorbeeld cu hobennan, jong. Aha. Anto formanan. Formanan, anto bo ta bisa despues ora bo mira nan riba stage of ora bo tende nan bo ta bisa wow. Anto bo ta bisa e tin e e tin e gevoel ku mi tambe a haña temporada ku mi ma kanta den doble e riba kompran e? Pa nos bai back, e ora di doble, despues di doble ma keda un rato den doble. Ma keda un rato, ma keda un aña i medio asina. Ma graba dos cd ku doble e, basta un par di produccion.

nos a bin. Pero e ta importante pa nos sa di unda nos a bin pa nos por visualisa unda nos ta bai. Exactamente, paso. Despues bo keda cuanto rato na Hulanda? Um, mi a keda seguro un tres pa cuatro, si, aña. Aña, si. Okay. Y despues, tico, a pidi mi pa mi bin canta. Cuanto aña bo ta tin? Um, se ta 22, 23. Veintidos, Sí, veintitres. sí, Cuánto sí. tiempo va quedar den chun? Makia ta dos pa tres años en chun, sí. Sí. Sí, sí. Ah. Pero on and off, sí, cada vez me te bai. Pues Ajá. con mi, mi, mi, makia da afiliar con nan Sí. siempre. Vos sabes, conversar con uh, Hunnely. Hunnely di con mi den su, den su private session. Di con mi, Ruf, vos sabes, mi te voy a confesar con co. Mi tiene un love-hate relationship con ritmo combina. Vidikune explica mi, di como pues eigenlijk semper mi flow ta urban, ta soul. Anto ja, mi mester a drenta den e ritmo combina pa mi por haya e breakthrough, pa mi por traha un number. e ta igual pa bo? Paso como cu botaba ta on and off cu tune. Anto den tune mes, botaba ta tin un R&B uh, eh, version cu a pesar de taba ta live, un medley, sí. Uh, tempo nan aya live net net a comienza drenta y no perfecciona manera ahora que na que bota graba live pero bota by studio, bota rafina hier en daar, pero E live medley ey a pega duro. Berdad, anto nos a cantele den e pre-show di Shaggy. Di Shaggy, mi te corda. Mi te corda. Anto, bosa, mi po, mi po, mi po relata mi mes cu, cu Hunderly, bosa, sí, no? Eta algo, wak, gente te reconoce bo mas fácil Wou, nos ta na Kòrsou. Ya, ya. Nan ta rekonosé mi riba un sporlous. Sí. Un paré. Sí, sí. Un, un, un binipai. Sí. Bosa un sí. deta. Nan no ta bai. Na, Pensa uh, ga pas, met me mee. No, no. Ja. Pas sombra di mes eta algo ku nan no a konosé mi, na a konosé mi asini. Ja, ja. To, di mes ja, eta difícil pa nan por bisa di repente nan ta switch. Bosa kon kon ko sí. bebi yo ko shou gusto nan gos criollo, nan gusto sí. tende bu canta. E Crioyo. Conversando cu bo casá Alex, e ta bisa mi, Ruvet, bo sa, pa Jill m'a bira hopi kiskeurig kico e ta haci. Con grandi e sosten di Alex ta den bo cariera? Hopi grandi. Sí. Alex ta un hende, e ta. E ta e ta siña mi hopi, e ta un e ta e ta un pusher. Ja. E, e, e, ta- e ta un E ta guy- pusha mas kubo, ora abo kai, Sí, e ta sige. sí, E ta bisa abo jail sí. bon pa mi. Sí, e ta bisa mi no jail. No, bo, bo, bo, bo sombra bo te bisa bo no ke kanti kosi, bo no, no, Ja. bai así. Ja, En ja. nan, nan ta gustabo, bo timo pide fanático nan, bo corre bo bo so, bo tipo corre Yes. así, bo ta di pueblo tam un tiki. Juist, Anto juist. eta eta support mi den tur loke ku mi ke hasi. Si, temporada ku mi ker a lanta e banda mes, te a bin ku e idea di ku mi djel. E stilo ku bo tin ta presiso un sesenta wara nan bèl bo pa bo bai kanta ku un banda ku chun òf ku doble. Bo ta, bo ta kuminsá si kiko bo ta gusta, nos ta bai wak. I bo ta keda available pa e otronan, pero mientras tanto bo ta hasiendo bo mesun kos. E loke bo ta gusta, enton bo ta krese. Bo a ripará ke kos siña laga mi krese inmensamente. Nunka mi puntrá bo. Dikon bo a sali fechon? Spliká mi bini. Bon, eigenlijk ya, chun, no tabata profilando manera, e mi ta kere e maneho e tempo ei no tabata optimal. Anto, ya tiki tiki mi ta kere el a kuminsá ferbater, tokadonan a kuminsá bai, ya bo sa bo tambe bo wou bon por keda, bo sa kon keep up, anto plus ya m'a topa mi partner, anto bo ta bisa ya e tokanan di chee, sinku or di madrugá. Bo sa bo ke tok algo un tiki mas rustig pa bo ñe ya mi ta kere bo ta bay ñe den un banda grandi facil entonces bo cuminsa scoge pa lay lay down lay back un tiki enton haci loke cu mi tin eigenlijk den mi mente pa mi mes forma bo sa pa mi bida pa loke cu mi kier pero despues di chun madrina guest despues di chun madrina guest si Esey tabata puramente, no, nan mi bisa, no puramente, mi ta bisa guest tabata biniendo, anto mi ta sinti cu nan tabatin potencia. E nan tabata potencial, pero. On the long run toch, toch niet, of con? Con mi tin cu make? Bo tin cu wak cu eigenlijk, ma, ma eigenlijk cansa. Okay. Ma cansa di manera bo ta bisa. E love hate relationship. Sí, sí, sí, sí. Bo ta bisa, e mi tin con bol, mi bai pe ko, mi ke hasi eigenlijk e ko. Anto bo ta bisa, sí. pero e hende nan ke mira mi, pero mi ke bai hasi mi. Yeah. Anto ere bo ta skohe tog numa pa loke ku ta laga abo sinti bo mas tranquilo. Sí, sí. Cuantu bes bo a scoge pa loke ta haci abo feliz? Esey mi a cuminsa ciele mas den laat di mi edad si bo sa ora mi a madura, bo sa ora bo ta madura bo ta sa ki bo ke. Ya, kiko ta nifica ser mama? Es ta dushi di depositar. E tin su zwaar, e tin su peso cune, pero ey normal no. Bo ta bisa it it's all worth it. Bo ta namorá di bo yona. Hopi namorá. Nan ta así, nan ta na mi hopi amor. Nan ta hasi mi wanted. Sí. Mi ta sinti mi manera. Bo ta, bo ta sinti ku un hende mester di bo. E ta e, e, e. Mundu no por sin mi. Juist. Bo sa, e, e, sí. e koi ta un gevoel. Un nan no por sin bo, esei ta no, sigur. No, esei ta sigur. Kon hopi nan a kambia bo? Hopi, hopi, hopi. Den e sentido ku um, um, mi ta kere Ku mi hendenan tambe m'a bira asina. M'a bira un hende ku ta kuida. Mi gusta kuida, mi gusta sirbi. Pasobra mi ke sinti mi kontentu pa mi hasi nan kontentu. Mi ke pa nan mira tambe ku nan tin un mama ku tin algu ta hasi pa nan por kijk op, pa nan tambe por bisa manera manera tumba, festival di tumba. Tur aña nan ta pregunta, mama ta bai kanta tumba aki? Mi ta bai aki. Sí? Ku ken bo ta bai? Me ta bai ku Axel Piquero. Serio? Wow, tremendo. Me ta bai ku Dreams, me ta bisele, me ta bisele hardtop, so ela bisa mi ta sigur dus. Sí. Mi papie. Sí, no, no, mi ta, mi ta, mi ta, mi ta sigur. Sa ki ta bira di tres kolaborashon, toch? Ku bos na tin? Of di dos? Sí, di dos. Bon, eigenlijk, aña pasá tambe lo a bira di, e lo a bira e di dos, e sa ki bira di tres, pero e sun di aña pasá kaya. Kiko a pasa aña pasá, Jel? Promé biaha mi tin bo ta papia dje kos ei, pasobra mi ta kòrda

Ahe mi a bai seke dje mi aña e tumba. Aha. Mi aña e tumba pero loke ta pasa ta mi no a haña areglista. Okay. Anto mi a keda buska areglista, anto via hunto ku Ike nos a keda buska areglista. Nos a, nos a pensa riba Herschel. Aha. Ora nos a nos Herschel di kumi e no por, e te druk. Aha. Despues nos a haña um, e bajista um, e sunku kera bai a siele pa mi. Okay. Um, um,

Aha. Edi Eric, um, ki bo posi ke gozo ki pa mi? Pasombra wak, Ike, eh, ela na mi, ain pasa, ela na mun tumba, hunto ku Herschel, nos a sinta, Aha. pida pida nos a sinta saka, eh, pre, eh, bosa kon pregona, eh, Aha. eh, pregon nan, e parti nan di, um, los trucos, nos a sinta sake afo. Pero, e aña ki mi no aña chance ku Eric Almas, paso tabata falta net un siman. Ja. Anto plus, e tin ku dreche a regle pa e i bele pa e banda ku ta Dreams. Ja. Dus e gainan tambe. Bo tempo di ensayo tabata minimal. Ya. Si. Awor, ma ora dia nos a traina e prome bia, di mes ai e tabata druk, e tabata di mes djes, djes pico tumba. Wow. Dus e no tabata tin e tempo pa bin sinta na e training, bisa mi of bisa e gainan. Bo sa ko? Ya, ya. Anto einanan Eric Calmes tambe sinti e insigur, anto ora ama tende e gainan trainen, mi di no, mi ta bes e gainan e kos aki. Dus, bo sa kon? Bai ku un kos. Mi no ta feel. Ya. Mi mester sinti algu pa mi por sigui borda riba dje. Busnan a decidi di no bai. Anto eri ama bel Axel, mi dico, Axel, cu sa kico Axel wak? Ami no ke wak, ta mi cara y ta bo cara. Ban haci un cos bon. Si mi ta haci algo, mi gusta haci el e bon. Sí, Cosa con nos sí. a decidi gewoon hunto, Teore. nos ta keda fo un ai, no ta haci nada. Ta e Sin cu tumba bin ei bo te bon. bin cune? E ai aki? Nos ta bini ku algu kompletamente nos ke un vibe nobo nobo. Nos ke bini ku algu gewoon. Bo ta un di bo ta bo ta un di artistanan ku ora ku bo presentá ami semper mi ta mi bo ta interpretá e tumba no. Te asta tin biaha djel mi ta bisa bo den bo karo bo ke sigun mi bo stèm ta muchu bunita pa tumba mes. Sí, pasobra e tumba ta, ta, ta grueso, no? E ta grof. Pero ei mes, bo participacion ta sina valioso den Festival di Tumba pa engrandece calidad y halse calidad eigenlijk tambe. Que men tur aña di nobo bo ta un show riba bo mes. Dank u. I'm telling you, wak, ami, bo tumbanan, ami gusta Buchi Wang, nana, ey, mi gust'e un mundo, mi gust'e un mundo. Esei ta, pa ami ta mi favorite, pa ami ta mi favorite. Bo ta ora tin un di, of te sei dus un di botón, ta tin un chic chic chic, un cosa así. Eh, ese de chikri chikri kichi. También tin. Sí. Anto mi te corda e e sunku eigenlijk según mi a introducí bota yudami. Chukun pa pa. Chukudum papudum pepa. Pepa, exactamente. Gilbert Spara, Gilbert Spara. Gilbert Spara, sí. Um, que men, mi te, mi te contento. Bota bai ku dreams. Axel Mester Skibiori? Sí, Axel Mester bai Skibiori. Axel ta skibi, E ta esaki ku ora mi splik'é, mi ta di se, Ey, Axel, wak, mi ta hende muhé, pero mi no ke un kos lali lali. No, bin, bin, bin. Mi ke bin, wak, kompetensia, nos ta den kompetensia di hombre kos aki. Ami ta yam'é la asina, pasobra tumbero. Sí. Ta gritamentu tin, bo sa ku ta, ora mi tin ku kanta mi tumba, hou mi tin ku pidi, por ejemplo si ta ku Hershel mi ta, Hershel ta mi areglista, mi si Hershel, kon mi por sibi mi stèm ta sali muchu fini nè, ta bisa ami, Jerry, bo stèm muchu fini, bèrdad? Bo sa bo stèm muchu Wak, bo ta un di e poko intèrpretenan ku ta, ku ta yega. tur tono den nan den su tumba. That is you. Tur tono. No tin gewoon, no tin un. Mi te bisa, he e jail. No, jail te keda i riba ki men yega i koi fiho, fiho. Dank u, Rubia, Cuanto i dank u. preparashon ei ta? Ora bo subi promé, bo ta rus, bo ta pampi enter un dia, kon i koi ta bai? Gouvert si mi bisa bo cuanto cos mi ta haci prome cu mi canta tuma normal mi ta sigui normal cu mi casamentonan cu mi tocanan cu mi tin tur siman aha pero loke cu mi ta agrega si ta hopi coremento. Contame cos cu New Ene no sa ainda. Esaki no, hopi ene no sa esaki si. Mi mama a divorcia cu mi tata y el decidi di bay biba cu Curaçao. Aha. Anto nos a keda Hulanda. Cu bo tata? Si. Ok. M'a yora hopi e temporada ei. Sí. Mi ta acorda el e manera Trayera. que da hopi Sí. vivi, Vívida. Ajá, den mi vívido. vida. Sí. Aunque cu ta, mi ta tin 8 años so, pero ese iba tabata e temporada di mas triste den mi vida. Esa ita ha así como ta hopi más attached na boyunan también. Exactamente, exactamente, bo tin Sí. mi bon Robert. Sí. Esei ta buta ku mi no por magina mi ta ausente yeah. den bida di mi yuna na niun momento. Te ora nasi chisocho, chisnuebe, nan mesco bai studia fo, mi te bisa laga nan bula bai sí. manera. Sí. Mi tambe paso. Sí. Mi mama bini bek despues, sí. Dank Pero ela si un, un Tòg un impakto. Sí, sí. Sí, anto bo ta bisa, e ta si bo tambe tòg hende ku bo ta. Bo ta bisa tin ora Dios ta bota kos pasa den bo bida ku nan ta forma bo, bo ta bo kaminda bo ta. Rason, rason. Anto, ya, mi ta bisa ku kiko ku mester a pasa mes? Ya, mi mama tambe den su bon por papia pa niun hende, no? Dus e tambe tuma su choice ku no por bo, no por. Dus p'esei mi ta bisa mi ta bon ku mi mama wòkI mi stima mi mama masha hopi mes, mi stima mi tata masha hopi. Anto, ya. Obvio el a pasa den mi bida anto el a bai. Keme bosnan a pasa over di e situatie tambe. Sigur sigur si. Como famia el a dura hopi? Mm, en dura hopi Ruvet. El a pasa, wak, di mes, a mi ora mi a, mi ta kere dia mi, dia chuna bel mi bisa mi pa mi bin toka ku nan den banda. Mi tata na Hulanda. Aha. So mi a, mi bai bek. Di mes ora mi mama a bin buska nos, Aha. dia mi tabata mas yòn, el a bin Mas bek yòn. ku djusinku. Ok. Pero di mes ora mi a bini bek kuné Kòrsou, ora i ama sinti falta di Hulanda. Anto Yeah. el a keda Kòrsou, a ma bai bèk Hulanda. Ja, Bo komprendé? ja, Pero ja. ami ora ma bini bèk atrobe, ma, ma bai bin hopi ruwet. Aha. Pa mi sa kiko mi Vamos ke. aquí como que. Anto ora mi mama ma bini bèk sa ki mi mama stima ele mes tantu, ma yuda Ja. ele kutur kos ku mi por ayuda. Ja. Pero ta ora ma topa mi partner, e Aha. mester laga mi bai. Ja, ja. Pero tem na stop e bom y, foto. y cuata e wow moment de movida. Dia Osa? maya mi promé yu. Sí. Ey, wow.